Mae gennym fi gyfarfod yn yr ardal. A wedyn, uh, dwi'n gael rhyw chill out bach wedyn bob dy llun am bod fi'n gweithio ac yn brysur fel arfer ar y weekend. A be o'n i'n sylwi ar y ffordd i gwaith ddoe oedd pa mor anhygoel oedd y lliwiau ar hyn o bryd. Y lliwiau hydrefol ac o'n i'n meddwl yn un, reit, dwi angen uh, mynd allan i dynnu bach o luniau efo'r drôn. A, wel, llyn tecwyn isa yn fama uwch ben tal sarna. Mae, mae jyst yn lyflu ar y funud. Mae'r coed di newid i lliwiau a'r hedyn a falle felly. Dwi am drio efo'r drôn i weld uh, sut hwyl gawn ni. Sbiwch bendigedig di fama.

Yn y tŷ yma, tu ôl i fi fama, uh, ges i fy magu. Nes i'n byw yma tan o'n i tua, ww, deg oed ella. Wedyn nath ni symud i'r ynys, felly soar di fan hyn. Maes Gwndwn. Mae gen i atgofion rili, really, rili really anwyl o fyw o fama. Oedd hwn yn gau glyb ofnadwy. Oedden ni'n dod i fan hyn i chwarae. Ac yn fanna, cae ffoes di honna dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr wneud Catrin Llywelyn ddeitha fi, os dwi'n iawn. Na, mae rhyfedd iawn bod yn ôl yn fan hyn. Dwi'n wedi bod yma ers blynyddoedd maith. Mae yna lwybr yn mynd ffordd yma drwy'r goed. Y ffordd ma oedden ni'n chwarae. A'r bambŵs na ti. Waw, sy'n neb byth yn amlwg yn defnyddio'r llwybr yma di mwyn. Rhyfedd di dod yn ôl da. Rhyfedd iawn. Swn i'n licio mynd i'r tŷ i fusnesu de, ond uh, dwi'n meddwl bod o bach yn random cnwcio'r drysa bobl.

Nathon ni symud yy wedyn o Talsarna i Ynys a 'dach chi 'di gweld fi'n rhannu llwyth o fideos a ballu o Ynys dros y blynyddoedd yy dwi siŵr ond yy fan hyn o'dd yng nghartra i yn Ynys a fan hyn fuesh i'n byw cyn i ni symud wedyn i Bala lle rili rili braf i ga'l 'yn magu. Ond sbiwch tŷ. Mae o ddim hyfryd o le i fyw yn fama. Er, mi o' 'na ysbrydion yn y tŷ 'ma. A dwi dal chydig bach yn ofnus ŵan. Ond waw, gesh i gynnig prynu'r tŷ 'ma chydig o flynyddoedd yn ôl. A ma' 'na ran ono fi yn difaru bo' fi heb. Sbiwch lle braf i fyw de. Fel plant oedden ni jyst yn nofio, neud dens, chwarae knock doors. Ac wrth reswm de, dyna pam o'n i eisiau prodi'n Portmeirion. Mae Portmeirion dros y dŵr yn fancw. Oedd dad yn gweithio i'r Parc Cenedlaethol um, sy'n edrych ar ôl bywyd gwyllt a petha. A felly, gatho ni'n dwyn i fyny lle oedd natur yn rhywbeth oedden ni o hyd yn ymwybodol ohono fo, a drwy hynny dysgu lot o bethau am fyd natur yr ardal yma. Oeddech chi'n dod i nabod yr ardal, oeddech chi'n gallu darllen y tir, Pan oedd y llanw'n troi, a oedden ni'n abod yr ardal yma i gyd, fatha cefn yn llaw a dweud y gwir. A beth sy'n ddiddorol ofnadwy am rwla fel hyn ydy, mae'r lle newid gymaint efo'r tymhora. A mae yna gymaint o bethau o gwmpas o yma. Sy'n bosib i fita, oeddech chi'n gallu pysgota. Ac o bosib... Mae yna bob math o bethau fama, mae yna sampire yma, maen nhw'n defnyddio heina i mewn bwydydd a falle fan yn dydyn.